Ħa npoġġu il-wejt fuq sidirna, saqajna qishom l-għaxra u għaxra u ħa ninżlu fil-fond kemm nistgħu, idealment inġibu l-irkoppa bi dritt il-ħipp u ħa nerġgħu nitilgħu. Tajjeb, dawn jgħidulhom goblet squats. Bħal dejjem nieħdu parir ta' fiżjoterapista jekk għandna xi injuries jew uġigħ. Proset tassew. Ħa nżommu ċest 'il fuq, żaqqna soda u niftakru biex nieħdu n-nifsijiet. Araw in-nifsijiet li jkunu komdi, tajjeb għalikom l-importanti nagħmlu l-exercise. Proset. Five seconds. Three. Two. One. Min irid jista' jaqbad weight oħra, min irid jista' anka jneħħi l-weights, ħa nagħmlu dak li jgħidulu forward lunge. Ħa nagħmlu pass ta' ġgant 'il quddiem, ħa ninżel b'tali mod li ma naħbatx l-irkoppa mal-art, però ninżel kemm jista' jkun iva mill-hips. Bil-weights jew inkella bla weights. U ħa nibda nistieq kull darba. When you're ready, I am ready. Tlaqna. Pass ta' ġgant. All right. Tajjeb ħafna nżommu jdejna dritti, dejjem ċest il fuq, zaqna soda, u naraw li ma naħtux l-koppa malar. Sewwa wisq, ħa nagħmlu daqsxejn varjetà ta' kważi l-istess exercise. Mela xorta ħa nagħmlu lunge, din id-darba is-sieq li jkolli fuq wara malli nerġa' niġi dritt ħa ngħolliha fil-ġenb u mbagħad nibdel is-sieq. Tajjeb mela mbagħad immur, skużawni, in-naħa l-oħra hekk u ngħolliha, ngħolli s-sieq tan-naħa l-oħra. When you're ready, I am ready, jekk titfixklu don't worry, just tagħmlu biex tridu. Tlaqna, kulħadd bil-lemin, kulħadd bil-lemin. Go! Infakkarkom, xorta, infakkarkom min irid jistanka jneħħi l-weight. Araw xi tkunu komdi, proset. Xorta, araw li intom qed ħadmu tnejn li huma u kull darba qed impartu. Yes, please, ta' wara l-aħjar, li tkun tisserraħ fuq wara. Very good. Ekk, ekk, proset. Eżatt. Tajjeb. Tajjeb ħafna. Pero anke jek titħawdu, don't worry, għet għalla għalla ħadmu għom iż-żewġ naħat. Very good, u fakkarkom iktar għanu pasta ġgant il-qoddim aħjar. Tajjeb ħafna. Mela ħana ġaw morru għall-ewwel exercise għal goblet squat u ħandaħlulu xi ħaġa wkoll. Mela ħana ġaw ninżlu goblet squat jekk joġobkom, nistgħu anke nżommu wejt waħda, roset min jista'. Imbagħad meta ħan nitilgħu ħadraw fuq ponot subajna u nerġgħu ninżlu squat. Squat iktar ma npoġġu bil-qiegħda qisu fil-font biex niċċajta nħobb ngħid dak li jkun immaġina għandek poti, ħadd fuq il-poti, Mela aktar ma ninżlu fil-fond iktar aħjar. Min ikollu problemi tal-koppa, tajjeb, importanti ma jibqax nieżel daqshekk l-isfel. Proset tassew min iħossom fi fwis. jista' jżid il-weights, min iħosshom tqal jista' jneħħi l-weights. Għal dejjem. Alright, ħames sekondi. 3, 2, 1, ħanniżlu l-weights, ħanerġgħu ninżlu squat, ħanibqgħu squat din id-darba, mela naraw l-qegħdin pożizzjoni tajba. U ħaniftaħ u ħanalaq saqajja, daw jgħidulhom low jacks. Dan il-moviment. Min iħoss xi uġi ħanka f'daru, speċjalment fil-lower back importanti, illi minn flok ma nagħmlu il-qabża Ħa nieħdu pass u pass. Tajjeb. Tlaqna, when you're ready I am ready. Mela ħanħallu daqsxejn saqajna miftuħin l-10 u 10 mel. Meta nibdew? Tajjeb. Prosit tassew. U dak li jkun iktar ma jista' jmur, iktar ma jista' jiftaħ, kważi kważi dejjem aħjar ta' proset. L-importanti tibqgħu bil-patata l-isfel. Dak l-iskop immaġinaw il-saqaf huwa baxx, U ma nistgħux nulew ħafna. Proset tassew. Give it your best, għax dan ħajkun l-aħħar moviment illi ħan għamlu f'dan il-5 minute workout. Tajjeb, ħan nizdu laqxa iktar mill-patata kemm jista' jkun. Min ikollu bżonn jistrih tikka waqt dan l-exercise normali wkoll, nġibu naqra n-nifs u nerġgħu nkomplu fejn ħallejn. Proset. Min anka jitlef il-pożizzjoni tinkwitaw xejn, ifqu u erġgħu l-pożizzjoni. Tajjeb, nerġgħu ninżlu squat kemm jista' jkun. L-aħħar ftit sekondi. Tajjeb, hawnhekk Melanie qed turina variation. Eh, Andrea, naħtolbok nagħmlu variation oħra jekk ma jimpurtax illi ħan nagħmlu squat. L-aħħar ftit għandek ħan nispiċċaw bil-kbir, 10 seconds kollox. Proset, ħan nagħmlu squat u side step. Din anke għal min ikun għejja jew inkella għandu xi uġigħ fid-dar. Tliet sekondi kollox, three, two, one, grazzi li kontu magħna għal dawn il-ħames minuti biex inħaddmu saqajna. Kif qed tinnutaw jekk nagħmluhom sew inkunu ħdimna ħafna. Narakom!